Oraz başda ikinji martda Moskwanyň Şeremetýewo aeroportyna gelip düşende şo taýda serhetçiler tarapyndan hem migrasiýa gullugy tarapyndan saklananda, biz öňi bilen şoň aladasyny edip çykyş eden adamlar esasan şoň nä Orazyň aýyplap duran adamlary boldy. Men şuny Oraza ýörite bir ýüzlenme görnüşinde etmekçi. Oraz jan, indi seň atýan töhmetleňe gaýdyp gelsek, Men näme üçin muny töhmet diýip atlandyrýan? Sebäbi başgaça atlandyrmak mümkin däl. Sen ýöne ýalan üstüne ýalan sözläp otyrsyň. Özüňem ýene-de bir gezek gaýtarýan, sen her iki sözüň biri Alla, her iki sözüň biri din, Hudaý. Şu sözleri agzap yzýandanam öz lebziňi ýuwdup, adamçylygyňy ýitirip bolmadyk zady boldy diýip aýdyp otyrsyň. Özem şoňa-da menem şol wakalaryň köpüsine şaýat. Ýönekeý mysal. Sen seni Maksat Baýramow bilen düşünişmäge çagyrýar, saňa kömek eden oglan, men adyny aýtjak däl, Türkiýede, özüň bilýäň ony. Sen wiza, saňa wiza alyp beren oglan. Seni Maksat Baýramow bilen özara dawaňyzy açyklaşdyrmak üçin seni çagyrdy. Maksat Baýramjyňam özem gelip senden ina Hany meň nämäm, nämämden gaty gördüň zat diýip seň bilen düşünişjek bol. Sen, adamdan günäsini geçdim diýen günüň, şo gün çykyş eden günüň Maksat Baýramowyňam ejesine, kakasyna, bajysyna, gyzyna çenli ýetdiň. Şum indi seň alan terbiýäň. Bolýa, Maksat Baýramow bir zatlar ýalňyş eden bolmagam mümkin, men o taýda o meselä goşulamok. Ýöne şo taýda seň ýanyňda oturyp şo gürrüňe goşulyp oturan oglan geň gören zady, sen Maksat Baýramowiçiň çagasy ýaly ýigrimi ýedi ýaşly oglan, ol adam elli bäş ýaşly adam. Şol adamyň nädip sen eger terbiýeli bolsaň, sen eger dindar adam bolsaň, özüňi şular ýaly bir takwa adam diýip hasaplaýan bolsaň özüňe mydam diniň adyndan gürleýäň. Nädip şolar ýaly ataň ýaly, kakaň ýaly adamyň ejesine, bajysyna ýetibilýäň. Şu indi seň terbiýäň, terbiýäň görkezýän zatmy? Şu indi seň oppozision aktiwistligiňi görkezýän zatmy? Eger sen hakykatdan hem Hudaýa ynanýan dogruçyl adam bolsaň, dogulykdan gorkýan bolsaň, geçen tomus Geçen awgustdan tä Türkiýä barmakaň WhatsAppda geçirilen çätde kime ölüm jezasyny yglan etdiň? Wepa çopan ikiňiz. Hany şonam aýt, sen ölüm jezasyny sen fatwa yglan etdiň. Wepa çopan ikiňiz fatwa diýilýän zady bilýäňmi? Dini liderleň yglan edýän dini ölüm jezasy. Näme üçin dine şek ýetirýän adamlara şolar ýaly girizilýän ölüm kararyna fatwa diýilýär. Wepa çopan ikiňiz adamlary ýygnap WhatsAppda geçen ýylyň awgustynda On dört sany adamyň içinde Maksat Baýramowiçi öldürmeli diýip siz fatwa yglan etdiňiz. Meňe şu aýdyp oturan zadym ýalan bolsa, sen arkaýyn baryp suda beribilýäň. Şo taýda-da men seň bilen ýüzleşibilýän. Näme üçin? Sebäbi şo şaýatlar bar, şo çäte gatnaşan şaýatlar özleri janly şaýatlar gürrüň berip otyr. Hany indi erkek bol-da aýt şu taýda. Sen kim? Adamlaň ömrüni Alla ja adamyň janyny beren bolsa Alla-da almaly. Sen kim o taýda Allaň adyndan biriniň ajanyny aljak bolup? Şu ekstremizm dämi, şu terrorizm dämi? Şu oppozisiýaň işi şular ýaly bolmalymy? Ýok. Sen ol etjek bolýan zadyň hol ana Siriýada gezip ýörerler-ä, Yrakda gezip ýörerler-ä, IGIL diýip bir gurama bardyr, Al-Kaýda diýip gurama bardyr. Ana ol şolaň metody. Sen gurjak bolýan zadyňam demokratik jemgyýet däl. Sen demokratiýaň nämedigine düşünýändigiňem öýdemok. Sen ömrüňde bir kitap okan adam däl, men şony ýüzüňe-de aýdybiljek, görnüp dur. Türkiýä barýaň, bolýa, Wepan çopan saňa eýe çykjak bolupdyr. Oň bilenem aňňuşmadyň. Soňam o taýda ýatyp, saňa o taýdaky görgüli eklenjiniň aladasyny edip ýören, özleri eklenip bilmän ýören ol aktiwistler-ä seni, seň çykdajyňy etmelimişin, seni, seni eklemelimişin, seni-ä saňa jaý bermelimişin. Senem garnyň gäbertip ýatmalyňmyşyn. Sen şo taýy görüp näme iş etdiň? Ýekeje iş eden bolsaň şony aýdyp ber maňa. Ine, sentýabr aýynda bardyň on sekizine. Oktýabr, noýabr, dekabr, ýanwar, fewral, mart, marta çenli alty aýlap oturdym. Soňam seň ýagdaýyňy görübem, Maksat Baýramow saňa teklip edýär. Sen beýdip kösenip ýörme, ys, neme, wizasyz, zatsyz, sen häzir polisiýa tutsa, seni deportasiýa edäýmesin Türkmenistana tarap diýip, saňa kömek etjek bolýar, özi meýletin. Maksat Baýramowyň saňa kömek etmäge hiç hili borjy ýok. Soň sen näme edýäň? Indi bu maglumatlary men nirden bilýän, men Maksat Baýramowydan bilemok ony. Saňa wiza taýýarlap beren oglanlara men jaň etdim. Şolar aýdyp otyr, olaryň kimdigini sen bilýäň. Indi olar hakyky taryhy şolar gürrüň berip otyr. O puly Maksat Baýramowiç seň Orazyň eklenji üçin berjek diýenok, Orazyň wizasy üçin näçe sany, näçe pul çykdajy bar bolsa men şony çekjek diýipdir. Şoňam yzynda durjak eken. Oň yzynda durdurmazlyga kim sebäp boldy, sen sebäp bolupsyň. Maksat Baýramowiçem, Maksat Saparmyradowam seň şo çykdajyňy, wiza üçin çykdajyňy şol oglana bermeli, saňa bermeli däl. A sen näme etjek bolýaň? Şo şo puly sen özüňe ulanjak bolup Maksat Baýramowiçe jaň edip, jaň edip, Bol maňa pul ugrat, sen söz berdiň diýip, jaň edýär. Saňa ol oglanam düşündirjek bolýar, wije oňarýan oglanam. Şeýdip ýer depip, ýer depip Maksat Baýramowiçe ýene nobatdaky gezek jaň edip, oň ejesine, bajysyna ýetýär. Maksat Baýramowiçem aýdýar, onda men saňa kömek edibiljek däl, sen beý bular ýaly gadyrbilmez haramzada bolsaň diýip, senden ýüz öwürýär. Ana sen sebäp bolan zadyň. Sen aýdýaň Maksat Baýramowiç söz berdi soňam sözünde durmady diýýäň. Sen näme üçin düşündiriňok Maksat Baýramowiç wiza üçin, wizaň puly üçin söz berdi, şu wizaň çykdajysy üçin söz berdi diýip. Bir ýabany haýwan ýaly bir ýyrtyjy haýwan ýaly özüň beýdip alyp barjak bolsaň seň ornuň oppozisiýada däl. Seň ornuň ana git eliňe ýarag al-da şo taýda öz nemäňi içki joşup duran gahar-gazabyňy ana Alyň ala meýdanyna git ol yslamçylaň içinde. Şo taýda görkeziber. Ýöne bu düşünjäň bilen bärik gelme sen öz jeňňeliň kanuny bilen gelme bärik.